En kacel ki rwodi mukene gucito i gang peko i gang pa lyelli rwot ojok ma i kol aginya ka neno ni ginongo wode ma bileyo ka tyene ma dong bitelo calo rwot pa lubobo latin man ma ineno idyere eni En aye gikarugen i kom men, wod pa Lyellyojok Maikol Aginya ki ominne macalo katikiro. Mego madit mego man en aye mego ma bene owiro Lyelly Rwot Aginya. Tye dong ka nyuto moo me wir, moo nyim ma kibiyo maber ma gibitic kwede me wiro. Latin man, ludito ker me bwobo gin gubedo piny me neno ni ma pud pe ya ki kano kom rwot mitte ni omyero kong kinong ngat ma bileyo kare ngat ma bileyo ka tyene wek omego ma owiro rwot aginya en kikome aye doki tye ka yubbe me keto moo i kom latin man. Me nyuto ni latin enoni aye dong kicimo en dok kimoko bene ni wod pa lyel lirwota ginya meno en aye dong bibedo rwot pa lubwobo ludito me bwobo gin obedo piny me moko caden ki dano me dog ot bene gubedo piny me moko caden. Kun mego tiyo tic me neno ni kiwiro latin man ki moo me nyuto ni kicimo en dong eleo ka wonne tam pa ludito ki i kom lok man tye kit man lok ma kikwedo an tekwo Wilfred. An labyelo kelo cal atye won kom pa Rwot Michael Ojok Agina. Ah Lubanga kwo okwanyo kwo pa Rwot ma moa, Rwot ka oto, Rwot pe kiyero ayera. Rwot latin ma en onywalo, en aye kidiyo moo i cwinye, en bibedo macalo Rwot me bwogo. Man wan odiro bur weng, wabedo neno watene kacel. Angeyo ni lok mapol peke agika. En obedo a ka gung ya. Latin awobi man ma kicomo tongo i nyime obedo i kom toktok, kiketo mola i cinge.

Man aye kit ma kiketo kwede moo latin mukwongo kiketo moo i kome en aye rwot ma dong bileyo ka wonne ka ominne.

An awot Adoncio, an latin bur me kal pa i bur. Omera dong peke ma Rwot ma kiwiro bene ka maleng i nyim dano, en dong kome orwenyo. Ci Rwot oteny latinne, Pye, Ma kobedo bene ki bi wire bene bi lee ka wonne kite tidi wa bi jule ci dongo ci bi kati woko ka maleng bi bedo rwot ma labwor payi bwo nongo weng nongo ki tye iye dong i tere ki lokke dano ki julu ajula mukwongo kong akwongo pwoyo wele mubino ka neno kawu gang wa An ma atye ka lok inyeka kilwonga ni Banya Eremia Lakwali an ki i ot lobo ki i ot pa mac an aloko ma tye i cik ni omera oto woko dano ojulu latini en dong wamito wa ejulu lee ka wone otel wi lubuko nyo o wa i agikki ma Lubanga bene bikwanye i kare me ceng an apwoyo matek ni wi ma kibitito ma i kome-ni obed matir ma telle peke bene iye. I got kinywalo anywala pe kicimo acima ma atamo loka mapol pe ogika kany. An nya koma kec Santas Owa, an latin Paibu Kal ma got. An abedo lamin i tam me agikki ma peya en oto. An aneno ni romi oket doko ci lakwat myero obed tye ma peya oket twatwal oweko nino matin nino madit wek lububu weng obin kacelu i gin acel peko acel me cobo peko acel rwot Kinywalo anywala, latin pa Rwot tin, kibiketo moo i kome, ma cik tye ni, Rwot i kare macon wa kombeddi. Ka gilubo kalca macon, Rwot ka oto, lalub kore omyero obed tye cut. Latinne ka tye, ci omyero kiwir, pe dok ngat mukene. Ento ka oneno litino laco mo peke, ci onongo dong either dok i ot pa ominne onyo ginongo lakal mukene ma pe kit kit kit contact mogo peke. Constitution ma gicoyo manyen ma onongo nene peke ni bene tito kumeno. An apwoyo apwoyo lwak ducu latin man wabijulone wadok watere i cukul ento kun nongo council of elders Gibijodoro wi lubogo pi tutunu. Dako pa gar odeny ci onyut me lawil leny obwogo lawil leny. Man ibitimo ngo cawa? Ibitimo ngo? Ibitimo ngo? Gilwongo ni Tic a kombedda an abitimo, atimo wir i kom latinna ma wi lobo okwanyo. Wi lobo okwanyo latinna ma cwinya cwer. Man an awir latin. Ne ma odong i kore-ni, latin obed naka naka naka naka ata ata aye bineki, an awiro gire latin-ni kit ma awiro wonne ma cwinya yom wi lobo okwanyo wonne ma pud tidi ki ada an awiro latin-ni wac bino bim.

Litino man aryo ma gityeko keto moo i cwinygi ni tye oyera kong walwongo ni oyera keken pi kombeddi-ni oyera en aye Ladony i war pa wonne ki calum en tye ki calo ma kati kirone lagwok gang ka ma lubo en kikoi. Tin dong lok otumo diki man ka ce dong ker dwone dong bino en aye dong bibedo rwot matwal ma myero waleg en bene Lubanga myero okonywa latinni myero odong wek oruk kor wonne dok pe yat ki lok rwot bikuru mere nino wonne ma bibino me kano kome ento nongo rwotwa dong tye. Nya cal enen, an amege lutini madit an adagi, lutini eni megigi tye ma kinyomo megi gi nyinge lakerita ento megi gi otenyo gi icinga ento kinyomo megi gi o gin gitye gin aryo gin weng gin lutino co lutino mukene tye lutino anyira ma megi gi bene tye kany ma tye ka goyo gi cinga ni megi gi lutino pa rwot weng gitye ki lutino lutino pa rwot tye ma i nino yek ibinenogi ma an atye ka yelle ki lutini ento pe tye kwer mo ki tung bot megigi ki tung bot pa negigi bene pe tye kwer mo ki tung bot jo otwa. ka ma an ajulu iye lutinni lutinni lutino pa i bwot atir lutino kal ma wegigi anywalo atir i dye kal kany ma pe dok wegigi ni kikelo ko luk ko ngo wigi pe latin luk migigi bene kinyomo atir ma kiketo moo i komgi ki rwot i dye kal kany mego ni eni bene aye oketo ento an dong Alarre-o oweko dong abedo macalo caden me nenone pien lutino ma mega pe atwero tenyogi. An aneno gin ma tye i komgi, Caulo bene yang kiwiro ki moo i Baibul wacciwa ni wii king ma yang kiketogi con kiwirogi ki moo. Solomon, King Solomon bene ki biwiro ki moo, Daudi bene oweko an ati macalo caden me neno ne, angeyo atir ni lutino lutino pa i bwo ma pa i bwo tye iye gi twero me timo gino mo keken i komgi, an pe ati ki twero me gengo ne, ento mega yo kwo ma dong an akwanyo en dong akwanyo laa, apwoyo ludito en ma gubino ni, apwoyo gi matek. Apwoyo ladit lawil rwodi, ladit lawil rwodi, pwoca madit cito i opici, pwoca madit cito bot joni, neno iyelle ka in ikumi itye ka bino kor latinni, kor lwakki ma koni in itye ka yelle kwedgi, apwoyo twatwal. Apoyo rwodi ma gubino, apoyo ladit mo awa, apoyo jo ducu, lukwan lok angeya weng apoyogi. Ma pwocca madit tutwal cito i paco kany macalo nyeka en ma obino. ka neno ci woda eni bene ci woda an aye atye kombeddi ka ni bedo pa mon an aye aci wod madit ki i gang kany an aci wod pa kilara mon mukene weng dong mon matino i kara an aye dong adit ki i gang kany an aci wod pa kilara an adako ki lugram meja. Man kikela, abedo dako matidi i nyim turameja ento an aye adongo. Ma an aye atye i kal kany jami ma gang kany an angeyo ma loyo mon mukene-ni weng pien an akwongo o igi. Mon ma tye-ni weng mon matino ma gubino i kora an kono acito gire bot turameja onongo pud atidi ma abedo ento watin i kal kany an atye ki lutino kono ginyoma gire pa mac. Ento an, lutinona ma tye kany-ni pe atinyogi dok kaka kany pe atinyogi. Ci an apwoyo tutwal, apwoyo lawi dwodi me tiyo tic maleng i kom lutinona wek yo pa lutinona obed maleng wek ka gang pa lutinona obed kany matwal, lutinona akelo i gangi, i wiro bene dyekal-gi atir ki ceng alyet. Kit anyangi owiro wigigi, cwiny atin yom ni in Rwot ikelo ladit Rwot ka pire canto, ikelo lutinna idwoko gangi ki rwodi ma in ikelogi kwede, Rwot pa eco. Apwoyi. Rwot pa Rwot pa tiko, apwoyi me kelo lutino agang. Apwoyiwu tutwal. Ci an lok agikka kany lutino. Apwoyi. Atyeko lok manok. Apwoyo wi Rwode ki Rwode duc. Ma wubino ka neno peko mutimme i kom omegiwu, an adito kelo cal, an lagobo pa i bwok. Acako doro Rwot ma pud iwiro Rwot awira, nongo wa ceng tin, Lubanga okwanyo Rwot ma tye ka doro calo latin laker ki i cinga. Dong kit ma dong Lubanga okwanyo Rwot oteny laruk warne tye matidi-ni, Pwod emedde ki julone nakanaka kadi bye linge abibiyere ma pe abwota ka mo. Ka mo keken bimine tam ma amito poti i bur mo keken ma wun orubo weng wunu ni, 'Rwot oyera. ki calong, weng litino wa biyero ingeya, ladit pe loko laa gi ngeye, agiki loka eno lubanga omid wu gum. Bwobo ducu gwok ka bwobo kal. Mego madit ki bun mego matino. Tin wan apino ka neno tic me kero latinwa me lega ka bwone. Dong wun wuneno jami nego ducu liweng otum maber otum ki deyo latinwa-ni eni wan wabicung i kome pi julu wek odong olee kaka wonne wonne obedo dano ma onongo kwiri adada botwa latic matek-ki. lalok matek-ki dok bene okonyowa ki jami madwong ma onongo wan pe wangeyo oa ki bote ci latinwa ni eni ma kiwiro tin-ni wan angeyo ni ka kijulo woko maber bileyo tic pa wonne maber adada dok bene bibedo latin ma kwiri dong an apwoyo tutwal mego madit pien mego Okanyo rwenyo pa latin latinne nio wa ceng tin, ci olo dong keto latin-ni eni ange ni dok biloko cwinye, en dong bingeyo ni aa latinna madit-ti kadi ocito lawange dong tye. An apwoyowu ba, apwoyo bun dok bene apwoyo jo me prec matek adada, ki apwoyo ludito ducu liweng. ki lutinowa aryo ni an apwoyo wa ee wubed ki tek cwiny ee jami ne dong ocako ba tic me bedo lurwot cako mot mot mot kiti eni ki julu wa ajula ci olo wun wubitiyo tic maber an apwoyo matek adada